Dat time, Caesar Augustus kon give orda make evribody wey dey Rome go register dia name make dem for pay tax. Dis na di first time wey pipo go register since di time wen Quirinus bi govnor for Syria. Evribody kon go im hometown go register. So Josef, wey dey stay for Nazaret for Galilee, kon travel go Betlehem, David town for Judea, bikos na David family e from kom. Josef and Mary wey e won marry we get belle go register togeda. As dem dey for Betlehem, time kon rish for Mary to born. So e born im first son, wrap am come put am for where dem dey keep animal because no other place dey for dem to stay. Shepherds visit Jesus. Some shepherds dey for that area dey care for their sheep for night. God angel appear to dem and God glory con dey shine for everywhere. Den fear catch dem. Di angel tell dem, Make una nor fear. Make una listin well, becos I con tell una news wey go make pipo happy. Today, dem born una Saviour for dis town where David from come. Im name na Christ, wey be di Oga God. Na dis go be di sign wey una go take know am, Una go see pikin wey dem use cloth wrap inside where dem dey keep animal. At once, many angels appear for heaven come stand with di first angel dey praise God say, Na only God get glory for heaven and earth. Make peace and favour dey with everybody. When the angels go back to heaven, the shepherds come tell each other, Make we go Bethlehem go see wetin happen, wey God don show us so. Dem come go see Mary, Joseph, and the pikin for inside the animal house. When dem see am, dem come talk how the angel take tell dem about the pikin. Everybody wey hear wetin dem talk surprise well well, but Mary keep wetin e hear for im mind come dey think about am. So the shepherds go back dey praise God because of all the things wey dem hear and see. Everything just be as the angel tell dem say e go be. Wen di pikin rish eight days, dem circumcise am kon koll am Jesus, di name wey di angel tok before en mama even get belle. Jesus dedication. Wen time rish for Mary to present imsef to God as Moses Law tok, Joseph and Mary kon karry Jesus go Jerusalem. go dedicate am give God. As dem write for God word, every firstborn wey be boy, dem go give am to me. And they go offer sacrifice with two dove or pigeon. Simeon prophesy. One man dey Jerusalem wey im name be Simeon, and di Holy Spirit dey inside am. Di man dey fear God and dey do wetin God like, and e dey wait for di time wen God go free Israel. Di Holy Spirit don show am sey e no go die before e go see di Messiah wey God promise. So, God spirit carry Simeon enter the temple and when Jesus papa and mama bring am to do wetin Moses law talk, Simeon come carry Jesus for im hand dey praise God say, Now as your word talk, you God wey dey rule everything, make you let your servant go rest because My eye don see the person wey you wan make he save Israel people, the one wey you don prepare for everybody present. Na him be the light wey go show Gentile people road, come bring honor to your people Israel. So di pikin papa and mama surprise for wetin Simeon tok about am. Den Simeon bless dem, kon tell Mary, Listen well-well, God don choose dis pikin. to make some people for Israel fall and raise others up. And it go be sign where many people no go accept. True, true, because of am, um, the secret things for many people mind go come out and vexation like sword go shook dia heart. Anna testimony. One prophetess dey wey im name be Anna, Fanuel daughter, wey come from Asher family. E don old well well and e marry im husband for seven years before di man die. E don reach eighty four years Since im husband die, e no dey comot for di temple, e dey serve God and dey fast and pray day and night. For dat time, e come meet Joseph, Mary, di pikin, and Simeon. Come begin thank God, dey talk about the pikin give everybody wey dey wait for the time when God go free Jerusalem. So, when Joseph and Mary don do all the things wey God law say make dem do, they come go back to their house for Nazareth for Galilee. Di pikin kon grow, dey strong, e get sense, and God favor dey with am. Evry year, Jesus papa and mama dey go Jerusalem for Passover feast. Wen Jesus be twelve years old, dem kon go as dem dey do before. And as dem dey go back to dia house. Jesus nor follow dem, but im papa and mama nor know, becos dem tink sey e dey among dem wey dey travel togeda. Wen dem don travel for one full day, dem con dey find Jesus among dia relations and friends. As dem nor see am, dem con go back to Jerusalem go find am. Afta tiri days, dem con see am inside di temple, where e sidan with di tishas dey lisin and dey ask dem many kweshon. Evribodi wey hear wetin Jesus dey tok kon dey sopraiz for di way e undastand and di ansa wey e dey give. Wen en papa and mama si am, dem sopraiz well-well. Naim en mama sey, My pikin, why you do us like dis? See, me and your papa dey find you for everywhere since. Jesus answer dem, Why una dey find me? Una no know say I go dey my papa house? But im papa and mama no understand wetin Jesus mean. Then Jesus follow dem go Nazareth. kon dey do wetin dem tell am. But im mama keep all dis tins for mind. Jesus kon dey get sense more-more as e dey grow. So God and pipol like am well-well.